Temen e bala dal den su wante Victor aparentemente el a cay pero de un manera of otro. El a hacu e mes ora cu lomba pa nos. Si el a lanta cune. El a keda cune boso a parce manera e ta tin e bala no pero e umpire den left field e cu ta Edsel de Bies ta riba hugada el a mira e bala cay y slot asina tambe boso no ta tin niun discusion. Pero Victor e mester a duna indicacion cu e bala cay pa tur hende por compronde mas o menos kico ta pasando pasobra. El a laga nos completamente sorprendé riba e batasa, pasobra e mucha a dal un salto berde den e waya. El a tene e bala, pero aparentemente e bala cay for di dje, y ora e bala cay for di dje, probablemente ora e mucha a bay abao, lo el a coge e bala y sin cu nos a nota esey, ta bay tin doblete aquí nan pa Mallison, Brigida, mi ta supone cu nan a duna doblete. E bataso ta grandisimo pa center. Atras i ayo. Orlando Nicolina ta empuha dos kareda mas pa ekipo di Royal Scorpions su di tres honron ke ta konekta den e serie. I tur tres kontra di Momo Martina. Pero se batasta ta Fior. Enorme Vico. Si sí, Fior Nicolina swing que le michi que bala ya a mustra caba di linea y e parti mas deep, mas leu. Nos por wak hoy brug con score beta atrás e camino Nicolina a pasa bao di di dje. E bataso mi ta kere cu y Momoa ricibi tur e tres honronnan. Di Orlando Nicolina. Sí, y ey ta cristilisa tambe di con e dieba su bola y no despues. Sey tam. Pero a pesar di esey Victor e lanzamiento. A pesar di esey mi ta kere e lanzamiento tabata otro lanzamiento franco pa un recta mei mei di un plate pa Orlando Nicolina. E Momo Martinez aparentemente cu problema pa piche Orlando el a decidi di bin cu un recta franco mei mei di un plate pa Orlando. E Orlando Pere pa gana el a manda el aden deep center. Y tur e tres honronnan di Orlando Nicolino nan mandi nan mandi Momonta pa center field. Esnan di ultimo djaweepsi di e partido di cu Momo a gana tambe ta pa center field. Uno di nan si. Esun tabata pa center den deep center. Ta bay cu un pitcher nobo tambe pa e ekipo di Santa Rosa Rupert Straker. Ta bai tuma enkargo di e Monticulo y Monmon ta bai primero base manera mi ta mira aki. E fake men cu e DH ta caya for. E DH ta caya for mesora, si. Ta bai cu un pitcher nobo pa e ekipo di Santa Rosa, Rupert Straker, e primera base. Ta bin tuma enkargo di e Monticulo y p'esei nos a mira Rupert ta calentando tambe den tre inning. Ora cu Santa Rosa ta tin e inning largo. Y e partido awor si mi ta kere kabira bastante difícil pa ekipo di Santa Rosa lo por reacciona. E golpe di gracia sigur den yiniki di ekipo di Roy Scorpions. Naturalmente awor e publico. A yo momon. A yo momon. Si, a yo ta momo tambe no. Oh, mi ta kere den e sfera di Kito den dei nan chance Victor, paso den wega ku Ronnie a bai fi wega tambe nan a duna Ronnie un abucheo formal. Awe ta desempate, awe ta desempate. Awe ta desempate, ke awen awe ta beurt di momon pa nan yam'é e yo. Si, pero meke partida a da un best of three, no? Awor ki si. Si, awor ki ta bira bon. Tur kos ta indiká ku Scorpion ta bai dilanti tres pa dos i e ta si Scorpion faborito grandísimo aká e serie aki. I sigur manera bo a bisa, Victo, apesar ku bo a bisa ku muy probablemente si Scorpions gana awe anochi nan no ta bin ku Ronnie Inescha Jauwebs awor, sino, Nan lo ta wardele y nos a cuenta y warda y si a mi no ta kere masha den dje. Nan ta bisa cu ora bo tin un hende abao mi ke mi hende tene abao. Sí, bo a wante duro, no a duna e chel, si ta zapatia.